mhuri yezimbabwe tinokugamuchirirai pachirongwa miri yechipoti chamunopakurirwa neni wenyu pastor mada chirongwa chatinobata nyaya dzewanano dzedu tichikurukura nyaya dzewanano dzedu munguva ino yatiri kurarama vana tete vana sekuru Hatichina nguva navo yakanyanyisisa. Umwe neumwe ava kutambura nenyaya yake. Tozonzwa kuti umwe azviuraya, umwe adini, umwe adini. Saka pano ndopatinoti ngatisunungukei tigone kutaura tibatsirane. Muzuva ranhasi ndine vedare vandinavo, regai ndikuzivisei kuna Mai Thelma. Ndoumwe vachataura nyaya yavauya nayo kuti tigone kubatsirana. Makadii Mai Thelma? Tiripo, makadii vamwari veZimbabwe? Tinotenda regai ti Mai Mhungu makadini yaa ndeumwe councillor achatibatsira pachirongwa ichi. Tiripo makadii Pastor Mada makadii mhuri yeZimbabwe. Tinotenda tinotenda regai tipinde munyaya yedu Mai Thelma ndoda kuti musununguke kutaura nyaya mamiriro ayakaita tikwanise kubatsirana.
Ndiri mudzimai ane 36 years ndakaitawo marriage yangu ine mumwe murume wandakanga sanganidzanawo naye. Dambudziko rangu rakava rekuti pandakapinda mumarriage uyu handina kukwanisa kumbova nemufaro. Ndakangoti garei garei ndikabva ndawanawo kwandaienda kuchechi. Ndakaendawo nawo baba kuchechi ndikanopiwawo chigaro chandakapiwa kuchechi kuya. Baba ava havana kuzvivharira saka vakatanga kutuka mapastors and ndakambozama kuda kutsanangura nawo kuti ngatisiyanei nezvekutukana nemapastors kuti ndiwe une chiremera kuchechi ndisangova munhu akafumuka but havana kuda kumira vakaramba vachidaro saka imwe nguva vakatorawo mari yangu kumba vatora mari iya tikaendesana kumapurisa sezvo vari munhu anoshanda nemapurisa ndakanosvika ndikatadza kubatsirika zvandakafarira because mapurisa acho akati aya munhu uyu asati amboita problem yakadai kuno kumapurisa saka dzokerai kumba munotsvaga mari yenyu saka tadzokera kumba tichitori munzira ndopavakatozongondiudza kuti a ah, mari yandii ndakaitora dani singadi zvekuti urambe uchidzokera kubhodhoko Ndobva tamboti zvapera ndobva ndadzokera kubhodha kwangu kuya. Tati garei garei baba ava vanga va- vakauya mumwe musi vachibva kubasa vachiti ah iwewe handidi kukunyebera ndikanga ndiri kubasa ndendichitokufunga asi pandinongokuona ndonzwa kutoda kubaya nebanga nekuti nguva dzese dzandongokuona ndotofila kuti pawese pawaswera watoswera uchiita zvevamwe varume Saka imwe time ndakamboramba ndakangoshingirira imwe time yachona ndakafunga kuti chi regai ndinogadzisawo zvandaida kugadzisa mutown semunhukadzi ndakawanika vatorera maid foni yake vatorera maid uya foni yake ndopavaka ndakasvika ndichimubvunza ko chii zvikanzi a baba vati hanzi vanoda kunzwisisa kuti zvazvichifamba sei Pano pamba munonyengerana zvechihure. Saka ini ndakazongodicidhawo kuti regai ndisiyane nababa ava. Ndadicida kuti ndisiyane nababa ava dambudziko guru raapo nderekuti pavangofungira kuda kundisungisa vanondisungisa sezvo vachishanda nemapurisa. Iye zvino izvi vatondisungisa kake chifoo ndichinzi ndakapa zambama Vechipiri vakandisungisa vachiti ndavatuka asi nyaya yacho kana yoda kugarwa pasi vanobva vangoti chii haa musiyei of which ini ndee ndatombobatwa nemapurisa ndatombovharirwa ndonzi pinda muchitokisi ndashungurudzika semunhu ane shuga zvinova zvinondishungurudza apa pamwe pacho iye zvino ndindaa baba ndindaa mai ndeitokanganisika kuchengeta kutsvagawo mari yekuti ndichengete vana vangu Tinotenda, tinotenda nekutsanangura kwose kwamuri kuita. Asi kana masanga pa- pama- kubva pamakakonana na- nababa mukapesana mava kugara kwenyu, hapana here zvimwe zvomunoti ithreat kuupenyu hwenyu zviri kuitika? Ah, ichokwadi kuti ndakasangana nevamwe madzibaba vanoita zvenguo tsvuku mhm. vakanditi hanzi ah mhai ndandichifunga kuti dai madzokera kumba kwenyu ndikati handokodzokera kumba kwangu kupi zvikanzi ah kwamakabva ikoko nekuda kwokuti murume wenyu auya pano kanenge katatu pfungwa dzake dzaari kukufungirai dzina kunaka ari kukufungirai kuti dai takuitirai mhiko dzekuti mufe kana kuti dzekuti mufe musina kumbobvira makaroorwa nekuti makamurwadzisa pamakamusiya
Alright, kureva kuti ndibaba vava kuenda kumaporofita vari kuti ndiurayirei i- mai ava kana kuti vagadzirei vasambobvira vazoroorwa nhai? Ichokwadi. Tinotenda mhuri yeZimbabwe tiri kunzwa amai vachitaura mamiriro anga akaita wanano yavo nezvakaita zvakare upenyu hwavo munguva ino vapesana nababa kuti baba vava kuda kuti vazame nenzira dzose kuti amai vafe nenyaya dzokuti vakarwadziwa nokusiyana kwavakaita muwanano Ndinoda kukutendai amai nokuona zvakakosha kuti muuye pano pachirongwa tigone kubatsirana nemi. Vazhinji vari kuita nyaya dzakadai vanogona kusvika pavanozviuraya vega, vanogona kusvika pavanoita mamwe madecisions asina kumira zvakanaka. Asi imi kungotenda kuti ndikaenda panyika yeZimbabwe pachirongwa Marriage Port ndinogona kubatsirika. Tinoda kukutendai amai. e, nyaya dzakadai dziri kuitika mudzimba vanhu vachishaya kwavangamhanyira kundotaura mamiriro enyaya dzavo uh, kune dzimwe nguva mumba mako mune nyaya yakada kufanana neino kana pamwe yakatokura kuda kufanana kudarika iye ino vamwe kumachechi Vafundisi vanoti kwanzi tikavaudza vanotiparidza. Tikandoudza vana tete nyaya inota, nyaya inotaurwa zviri biased eh, vanenge vachifevha kana hanzvadzi yavo vanenge vachifevha munin'ina wavo. Tikaenda kunana sekuru dzimwe nyaya dzinongofutsirwa. Asi pano ndinoda ku- kuzivisai kuti tine nyanzvi dzinotibatsira kufukunyura nyaya idzi. kuti zviite zvakanaka dzinotibatsira uh, kuti nyaya igone kutaurwa zvinosiya takagutsikana uh, tinoziva kuti nyaya imwe chete inogona kunge ina amai ava inogona kunge ine umwe munhu kwaari kumba kwake hakuna uh, nyaya itsva dzakafanana zhinji dzacho dzatiri kusangana nadzo muupenyu saka ndoda kuti uh, pari kubatsirwa uh, mai theuma newe ugone kutereresa Pamwe une hama inogona kunge ichizosangana nenyaya yakadai. Pamwe ndiwe uri mazviri. Saka tine nyanzvi vana mazvikokota vachatibatsira ah, panyaya yakaita ah, seino. Regai panguva ino timbowana nguva yatinomwa zvedu mvura, timbozorora ah, tichimwa mvura, tigosangana pachikamu chinotevera. Meri yechivarume inoda Jesu chete. Meri yechivana mama inoda muvambi wayo. Tinokutambirai zvakare muchirongwa Meri yechipoti eh, chamunopakurirwa neni wenyu Pastor Mada. Zuva ranhasi ah, tine nyaya yatiri kutaura. Mai Mhungu asakanzela ah, wedu samazvikokota wedu chimbotibatsirai panyaya iyi yasangana naamai.
Mazvita Pastor Mada. Amai Tinotenda kuti mauya kuchirongwa chakadai kuti imi muzobatsirika uye kubatsira vamwe vari musituation yakaita seyenyu. Asi tachida kumbonzwisisa kuti imi zvamuri kuti makashungurudzwa mukavingwa nemaporofita pane zvamakaita here spiritually nekuti ndambonzwa muchitaura kuti imi muri munhu anofarira zvekuenda kusvondo. Pane danho here ramakambotora kusvondo kuti mugadzirise nyaya yenyu iyi? Asi nguva yatiri ino yelockdown handinawo kwandakamboenda. Asi mufundisi wangu ndakangomuudzawo akangoti haa hazviiti.
Zvakanaka amai. Ipo paukama hwenyu hwamuinawo namufundisi venyu Hapana here humwe hukama hunogona kuita kuti murume wenyu agone kuva munhu aikuchengerai, pamwe pakufambidzana, pamwe pabasa ramakanga muchiita mukati mesvondo? Harina charakagona here kusimudza pakufungira kwemurume wenyu? Haa ini basa randaiita ranga riri rehosting. Inde bamukuru saka ndaigona kungo monitor kuti zvinhu zviri kufamba sei zvekuti zvimwe zvacho ndandisingatoiti.
Oh, tinotenda.
Tinotenda mai Mhungu pane pamabata pakakosha chaizvo Kuti pangava here nechimwe chunhu kana mashandiro amaiita mukereke humwe hukama hunogona kunge hwakakonzera baba kusimuka kwegonye rekurwadziwa kuti, Ha, munhu uyu anonzi mufundisi Murumewo ava kunyanya kuda kurespectwa kuda nemudzimai wangu kana kuti vava neukama hwavakunditorei hunoita kuti hwaakudarika hwangu. Ndatenda nepoint iyeyo yamataura asi amai ndotenda pavati ah hapana zvakadaro nhai. Chokwadi. Chimwe chunhu, Hazvingavi here zvinogona kukonzerwa nokuwanda kwerudo kuna baba vachinzwa kuti mudzimai wangu ndinonyanyisisa kumuda, zviya zvinonzi ruchengera rudo? Hamuna kumbofunga kusvika ipapo here kuti kwaiva dzimwe nguva kunyanya kukudai? Dzimweni dzenguva, regai ndibvunze ndichidaro zvakare ndichiti, Pamamarriages, Pamarriage yamanga muri ndanzwa kuti ivo baba vaibuda mune imwe wanano imi muchibuda mune imwe wanano handiti? Pakusangana kwamakaita makasangana sei nokuti pamasanganiro futi panogona kukonzera munhu kusumuka ukasha hwakadaro. Haa takangosanganawo munzira.
Foundation yewanano yenyu makatorawo here zvimwe zvidanho zvinogona kutorwa kuenda kunana tete kana kudii kuti hama dzitange dzaziva kana kuti makangosangana ndokubva matopfuurira mberi? Takangosangana tikabva tapfuurira mberi. Hongu.
Tinotenda. Mhuri yeZimbabwe ndofunga tine zviviri zvitatu zvatiri kubata. Why ndabvunza kudaro? Foundation yechunhu inogona kuva nezvimwe zvainogona kudini kukonzera amai handiti? Inogona kuva nezvimwe zvainogona kukonzera pakasangana vanhu. Nzira yavakasangana nayo inogona kudini kukonzera asi tine urombo nesituation yamuri ndiri kuona kuti mai mhungu vane kumwe kututsira kwavari kuda kuita tibatsirei zvakanaka i pastor Amai, pamakafambidzana nemurume wenyu hapana zvimwe zvigozhero zvamakasangana nazvo here musati mogara mese? Haa hapana, aitoratidza kuti munhu anotonzwisisa because pamwe pachona tisati tatotigara tese aitoti akatambira mari otondiudza kuti haa mari yapinda chuyai muronge ini ndisati ndatombowa kugara naye. Sezvambotaurwa kuti pane mamwe matanho atinotora tisati tatanga wanano dzedu. Imi pane imwe here yedanho ramakatora kana kuenda kwatete kana kuenda kwasisi kana kuenda kumadzisekuru emurume wenyu? Ya, inini ndakaudza vatete vangu nasisi vangu kuti ndakunogara nemurume wangu. Ndovanhu vandakangoudza.
Tinotenda tinotenda nenhau yedu uh, ndiri kuona kuti iri kuzama kupenengurwa kuti ive yakajeka nai ndiri kuona kuti iri kuzama kuitwa kuti ive yakajeka regai ndimbobvunza mai thoma patichapfuurira mberi kuti ukama hwenyu kana nemhuri yekwababa ava hwanga hwakanatsomira sei Haa hukama hwangu hwanga hwakanaka nokuti even hama dzake dzadzisingamushanyiri paakanga achiita mamarriages ake but pandanga ndatovapo vana banguru vanga vakutouya kumba vachitorara ende vakasununguka handina mhm. problem nehama dzavo mhm. chero vamwene vangu kumusha chaiko patakatoenda kumusha vakanga vangoti mambofu ngaauya mambofu ngaauya kuratidza kuti vaitondifarirawo Tinotenda.
Chimwe chatingada kuti mutarise, ndinoziva kuti munenge mune ukasha nekurwadziwa nhai, kuti pamamarriages akabudiwa nababa, nzira yavaibuda nayo, zvaiitika kuti vabude. Hamufungiwo here kuti dzimwe nguva ranga risiri dambudziko rokuti vaikuvengai? Dzimwe nguva ranga riri dambudziko rokuti pane mamwe mabudiro avakamboita mune imwe wanano iya yokuti vanogona kungozofunga kuti zvinhu zviya zvava kuda kudzoka futi. Makambotarisa mabudiro avaiita mune dzimwe wanano kuti anga akamira sei? Ichokwadi.
Ndakatarisa pane marriage yavakanga vachiti vakazowanika mumwe mukadzi wavo akarara nemumwe murume ndozva pane imwe marriage imwe marriage yavakabuda vakangoti ndakawanika mumba mangu vaground mukadzi atotuta zvinhu aenda
Ichokwadi, ndinovimba muri kuona kuti dzimwe nguva mararamiro angaoita baba hazvirevi kuti ndohunhu hwavo asi pavakabuda kuChishona pane tsumo inonzi kwai chakachenjedza ndochakadini? Ndochakatanga pane mutauro wakadaro wokuti dzimwe nguva kwava vanga vava kurarama ivo vari mufear kuti zvandakambowana mudzimai umwe ane mumwe murume mumba hazvidzokoroke here zvandakambowana mumba muri ground hazvigoni kudzokoreka here mune iyi Ndezvimwe zvinogona kusumudza zvimwe kuvatereri nevatariri vari kudzimba. Panogona kunge pane nyaya dzakadaro dzinoenderana nemakuriro akaita munhu nemaexperiences akaita munhu muhupenyu. Ndinokutendai, ndinokutendai. Regai tiinde zvakare pashort break. Regai tionane. Meri yechivarume inoda Jesu chete. Meri yechivana mama inoda muvambi wayo. Tinotenda zvakare nokuva pamwe nesu ah, mhuri yeZimbabwe ah, pachirongwa Marriage Pot chamunopiwa neni ah, wenyu Pastor Mada. Kana vanoda kuteverera chirongwa ichi munogona kutiwana paFacebook zvakare ah, papeji yedu inonzi Marriage Pot. Ah, Munogona kutibata vane nyaya dzavanoda kuti tikurukure pano, munogona kutibata panhamba dzamunoona dzinenge dziri pa screen. Ahh tinotenda mai Theuma nokutsanangura kose kwamuri kuita. Regai ndizame kubvunza ahh mibvunzo miviri mitatu kudai inogona kutibatsira kuti nyanzvi dzedu dzigone kuzotibatsira nhaimi. Ii paka panyaya iyi mune here pamwe pamunoti ye nyaya iyi yakatangira apa kana kuti makangomuka marriage Yakadaro kana kuti pane chakamboitika chamunoti ndinoona sokuti ndochakakonzera marriage yangu kuti idai. Ah, panyaya iyi ndinoona sekuti ruchengera ndorwunokonzera nezvese izvi because mm, pakutanga chaipo chaipo ndo aiti chero ndikada kuti ndikanzi ndageza ndakuenda kuchechi ndiri kugezera mapastors Ndikada kuti ndinotanga kuti ndiitewo zvekushanda ndichidii unonohura ikoko kubotere kwandakazombonzwa kuti kwakambozohura vakadzi bhazi rafa pane imwe time andaimbobva kuboda ndikati uyu yadii ya yafa saka okay. inini hangu maonera angu nyaya dzese dzakanga dziri dzeruchengera dzakanga dziri dzinochengera mm. ah, pakanaka mai mungu
e, amai imimi wanano yenyu iyi yakanga yava nenguva yakadini haa takangogara zve8 months asi kwanga kuri kutoshingirira chaiko saka pa8 months idzi imi munoti Zvakatangira nechepapi chaipo pa eight months dzamakagara muchiti makanga makashingirira?
Day three anga atotanga kushungurudza mumwe.
Saka pa three months apa ne five months dzamazopedza muri muwanano pane zvimwe here zvamakazomboedza? Mambotaura kuti makanga muchifambidzana zvakanaka nemhuri yemurume wenyu. Pane zvimwe zvakamboedzeka here kuedza kugadzira dambudziko renyu kumhuri?
Eh, pana sisi vaakandiintroducer kwavari. Paakatanga kutuka vakadzi vekuchechi nemapastors, akavasheedza ndatomuti haina hangu handichakwanisi kuramba tichienda mberi. Akavasheedza vakauya vakamboti kansela but hazvina kubatsira, zvakangoita zvetwo days anga atodzokera mumamudzo ake.
Saka imi makatarisa nyaya yenyu muchitarisa kusaidi renyu, imi mufunga sokuti dambudziko iri rakatangira papi? ah,
ini ndongoti dambudziko ndongodzokera pakuti dambudziko rakatangira paruchengera because munhu andinoti kana uri mukadzi wo vamwe varume vanotofarira kuti vakadzi vavo vanamati asi wangu anga asingafariri vanofarirawo kuti mhanyanewo uko tibatsirana anga asingafariri masaizi ose anga asingafariri saka ruchengera rwachona ah, kwandiri rwa rwakanyanya saka imi muri kuburitsa kuti dambudziko rakanga riri pamurume wenyu ichokwadi nhasi toti murume wenyu ataurwa naye agara apa makamutarisa muchiri kumuda here murume wenyu haa murume handichadi bcause hapana chandakayemura mumereji bcause from day three unenge uchifanirwa kunge uchitorowo mufantasi level yekuti unenge uchifanirwa kufara but handambofara ini handina pandingamboti ndingadzokerana naye. Saka nezvamuri kunzwa pamusoro peexperience yamakava nayo nemurume wenyu akagara apa zvikanzi mutaurirei mashoko amuri kunzwa right now mungamutaurira mashoko okuti kudii? Ini akanzi agara apa ndinongomuti dai aipfuurira neupenyu hwake asiyana neupenyu hwangu asiyana nekundishungurudza achingondisungisa sungisa ndikwanisewo kurarama a peace life. Iye arara nhowe yepi slave because pane pamwe pandakatombosangana nevakadzi vake handina kana kumbomuvhunza asi iye akangoona even munhu wandikada kuti ndidane nemunhu anotomunetsa shungurudzo chaiko regai tidzosere nguva kuna pasta mada tinotenda amai ndichinzwa nyaya inyaya inosiririsa inotaridza zvakare kuti neurwere hwamunahwo Aah mama vakugara muchidonha hazvinyanyi kunakidza kugara mu situation yakadaro uchishungurudziwa tine hurombo ne nhingi ne kusangana nezvinhu zvakadaro muhupenyu amai tine hurombo asi pane dzimwe nzira sezvo muchiti makado pesana ndinovimba kuti mungazotitenderawo here kuti tiwane umwe mukana na baba wokutaura pamwe chete naBaba, sezvo mauya muri mega, mungatitendera here kuzowana mukana wokutaura pamwe chete naBaba? Ichokwadi, kana vachinge vava vachibvuma, ichokwadi, vanokwanisa kuuya tikagara. Ndinotenda, nokuti tichada kunzwavo divi ra, raBaba. Zvakadaro, sezvo pava nenhingi dzokufa, kuti uyu ari kuti ari kuda kuuraya uyu, a, pane zvakare a, vamwe ma, nhingi. masangano anogona kumira nemi kuzama kukuchengetedzai kana kuita kuti vasaswedera padhuze nemi sezvo mava kutyira nyaya dzehupenyu dzana kubaiwa idzidzi handiti pane nzira inogona kushandiswa nemasangano anomiririra kodzero kuti musanyanya kunge muchishungurudzika. Tinogona kuzokubatsirai kukusanganisai neivavo. Zvimwe chetezvo, dzimwe nyaya dzine mweya yadzo mukati, amai. Sedzimhuri, dzimhuri kwatinobva dzinogonawo kuva nechi, nemweya yadzo. Zvinodawo kunamata kuzhinji kuna Mwari kuti tikunde hondo dzakaita sedzidzi. Nei? Ndinotenda mhuri yeZimbabwe kuti tiri kuona zvimwe zviri kuraramika uh, mudzimba pamwe takanyarara uh, pane umwe mutauro wainzi kwai munhu wechirume kwai misodzi yake inochemera mukati vazhinji vari kuchemera mukati vozosvika pakuzvisungirira vosvika pakuzviuraya uh, asi uh, pano tinotenda inonzi kwanzi mbudzi kubarira pavanhu hanzi idzingirwe imbwa itandirwe imbwa nhai saka nyaya inenge yauya padare kudai ikataurwa ine kumwe kureruka kwainogona kuita amai Papfungwa dzose dzamapiwa nekumwe kubvunziwa kunenge zvakufanika kunetsewa kana ukazvitarisa kunenge kunetsewa asi kunenge kuchiita kuti pabudise dzimwe pfungwa dzamunogona kunge mamusina kupfunga muri mega. Pane here kubatsirika kwamaitika kwamaita nechirongwa? Ewa ndabatsirikana pakuti panoda kuti tirambe tichinamata pamwe ingava iri spiritual uyezve pane mata vanhu vanokwanisa kundibatsira ve Tinotenda, tinotenda nekubatsirika kwakadaro. Regai ndikuvimbisei kuti tichapfuurira mberi tichibatsirana nemi. Shungu dzedu ndedzokuti mudzorerwe rugare, mudzorerwe mufaro. Even baba tichawana nguva yokuti titaure navo. Ndinoda kutenda Mai Mhungu nokuuya kuzobatsirana pamwe chete nehama yedu. Ndodawo kutendai Mai Thelma nokugona kuf.